די עולם מסתם דערקענט מיין פנים, איך האב געהאט א עלעקטראניקס געשעפט אויף די דרייצענטע עוועניו א לאנגע צייט, אין נײַנצן הונדערט זיבן און זיבעציק האבן מיר געעפענט די געשעפט, און קודם האבן מיר גענומען די קלענערע קאמפאניס וואס האבן פארקויפט פאר יעדן איינעם, עס איז געווען זייער שווער צו באקומען GE אדער RCA אדער Westinghouse, און נאך דריי פיר יאר ווען אונז האבן אנגעהויבן צו וואקסן און צו האבן פרובירט צו קויפן סחורה פון וואס איז געווען מסתם דעמאלט די דיימאנד אין די עלעקטראניק אינדוסטרי Sony, און פארשטייט זיך זיי זענען געווען די גרעסטע באלגאוועניוקעס. געקומען מ'האט געטשעקט און דריי פיר מאל האט מען אונז געזאגט נא גע מיט דעם ביסט נישט פארקויפן, ס'האט אים זייער געארט אז עס איז געווארן א ארטיקל וואס די עולם האט זייער געזוכט, סאוני סחורה מיט טעיפ רעקארדערס מיט די אלע קעמרעס און און מ'האט מיר זייער שטארק פראבירט און ס'איז אפשר אדורך א יאר כמעט און ס'איז נישט געלונגען און כ'האב אביסל אויפגעגעבן. איז דערווייל דא אין בארא פארק פלעגט אריינצוקומען א עלטערע פרוי מיט א טייערע קליינע סאני רעדיא, זי האט געזאגט הוז דע באס? און מען האט געמיינט זי וויל איינקויפן עפעס צוויי רעפרידזשערעיטערס, א וואשרום, עפעס א גרעסערע זאך, הוז דע באס? האט מען צוגעשיקט צו מיר, האט זי ארויסגענומען פון די פאקעבוק אזא קליינע סאני רעדיא, אזא טייערע רעדיא וואס איז דעמאלטס געווען, און זי האט געזאגט פליז טשעינדזש דע בעטערי. כ'האב אביסל געשמייכלט, געבעטן א פשרה, וואס זיי קומען יעדע צוויי וואכן טוישן די בעטערי, אפילו עס האט מער צו טון מיט א פרוי, קען מען זיך פירן ערליך, מען קען זיין מען קען האבן שמועס אינאיינעם, ס'איז אדורך אזוי פיר פינעף חדשים, און איך באמערק עפעס איינער קומט אריין, אזא פענסי חברה מאן מיט אזא שיינע לעדערנע טאשקע, שטייט ביי די טיר קוקט זיך אום. שטיי דארטן אפאר מינוט און ס'איז מיר געווארן אביסל אויפפאלנד וואס וואס IRS? כ'האב אלס נישט אנגעכאפט ביז כ'האב נישט געוואוסט ווער דאס איז. הייבט אן פרעגן who's the boss און מ'האט אים צוגעשיקט צו מיר, זאגט ער מיי נעים איז עד, איי עם די סעילס מענעדזשער פאר ניו יארק ניו דזשערסי פענסילוועניע עריע אוו סאוני. זאג איך, אוי טענק יו, איי בין טרייענג טו געט סאוני פרענטשייז פאר טרי יערס. איך האב אן אלטע מאמע, קיינער קוקט נישט אויף איר, קיינער רעדט נישט, אונז זעמיר נעבעך שולדיג, אונז האמיר קיינמאל נישט געציילט די קינדער, אונז האט מען דערציילט ווי דאס א חסידישע פעלא, זיי מיט א קאפל מיט א בארד, זיי האט א ביזי געשעפט, און ס'ציט זיך מענטשן, און איך בעט ער זאל מיר געבן, און ער נעמט מיין רעדיא שיינערהייט, און זאגט איך האב געהערט די מעשה פון מיין מאמע, וואס דעס קען נישט זיין. איר מוזט אליין קומען זעהן ווער דאס איז. זאגט ער, יעצט פארשטיי איך, איך געדענק מיין זיידע איז געווען א פרומע איד, ער האט געדאווענט יעדן טאג, און און נעבעכין זעמער אביסל געווארן אפ טו דעיט, און איך זעה א פרומע איד האט מידות פילעס האט מען צו טון מיט א פרוי, קען מען זיך פירן ערליך, עס געט זיך אפ אזוי פיינערהייט שיינערהייט, איך געב דיר די סאני פרענטשייז.